Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Problem vum Surendettement ass keen neien. En huet duerch d'Covidkris awer sécherlech net ofgeholl an e gewënnt u sech och un traureger Aktualitéit. Mir hunn e ganz staarke Sozialstaat zu Lëtzebuerg an duerch de Chômage partiel hu mer déi schlëmmsten Auswëchs u sech konnten offiederen. Mee nichtsdestotrotz ass et en Batz Geld, deen um Enn vum Mount an der Keess feelt, wann een am Chômage partiel ass, eventuell nach aus engem Beruff kënnt, wou een op Drénkgelder ugewisen ass, fir d'Enner vum Mount ronn ze kréien. Da feele ganz séier méi wéi 20 Prozent. A mir wëssen, datt grad an de prekäre Beschäftegungsverhältnisser et awer esou ass, datt och d'Scholdelaascht, méi héich ka sinn an datt een do tatsächlech ganz séier un e Surendettement erukënnt. Et ass esou, datt de Familljeministère jo e Service huet, dee sech ëm Surendettement këmmert. Dofir hunn ech dann och haut e puer Froen, déi sech an de Kader vun deem Service stellen. Dat Éischt ass, Erkennt d'Madamm Ministesch eng Tendenz bei der Unzuel u Persounen, déi sech Hëllef sichen? Geet déi an d'Lut, respektiv wann net, kënnt Der eis vläit e bëssen d'Tendenz erklären? Erkennt d'Madamm Ministesch eng steigend Tendenz dann och, déi sech direkt virun d'Kommissioun, also d'Commission de médiation en matière de surendettement, kommen? An dann, Wat huet de Ministère fir Famille an Integratioun am Kader vun der Covid-Kris gemaach, fir eebe grad de Persounen, déi mat Iwwerschëldung kämpfen, Zousätzlech ze ënnerstëtzen, gouf dee Service verstäerkt, et gouf eng Kommunikatiounscampagne gemaach, ginn déi Leit méi cibléiert nach ugeschwat. Ech mengen, hei ass e groussen, vläicht eng Niche vu Problemer, mee et ass awer e Problem, deen eis alleguerte sollt Suerge maachen, well mir hu virdru vu grousse Stolproduzente mat Problemer mat hire Banke geschwat. Hei geet et ëm déi kleng Leit, déi wierklech Problemer kënne kréie mat hire Banken, mee déi dann och kënne bei prédataire Bailleure landen. A wat dat da mat hinne mécht, dat wësse mer alleguerten. Dofir Merci, fir op déi Froen ze äntwerten. Villmools Merci nach emol, Här President. Merci och dem Deputéierte fir d'Fro. Ech probéieren och esou komplett ewéi méiglech drop z'äntwerten. D'Iwwerschëldungsservicer, SICS, Service d'information et de conseil en matière de surendettement, déi ginn zu Lëtzebuerg vun Interaction An der Ligue médico-sociale geréiert. Déi Servicer hunn ënnert anerem als Missioun, d'Leit ze informéieren iwwert d'Verschëldung an och iwwert d'Iwwerverschëldung. D'Demande bei deene SICSe sinn 2020 liicht eropgaangen. Esou hunn dës Servicer 2020 2.631 Informatiounsufroe verzeechent, 231 Leit hu sech e Rendez-vous gefrot, 2019 waren et der 2.318, déi eppes gefrot hunn, eng Informatioun, an 270 awer, déi sech e Rendez-vous gefrot hunn. De Fait, datt d'Leit Informatiounen nofroe beim SICS, heescht awer net automatesch, datt se sech an der Iwwerverschëldung och befannen. Hei spillt d'Preventioun zum Beispill och eng ganz wichteg Roll, dat heescht, d'Leit opzefänken, z'informéieren, ze beroden, ier se iwwerhaapt emol an d'Iwwerverschëldung rutschen. Wann d'Leit dann bis iwwerverschëlt awer sinn, Da kënnen se eng Demande stelle fir an d'Iwwerverschëldungsprozedur opgeholl ze ginn an déi Dossiere ginn dann an der Commission de médiation en matière de surendettement traitéiert. D'Zuel vun de Leit, déi 2020 eng Demande gestallt hu fir an d'Iwwerverschëldungsprozedur opgeholl ze ginn, ass liicht geklommen par rapport zu 2019. Se läit awer ënnert der Zuel vun 2018. Zum Beispill, esou dass een heiraus elo net direkt eppes kann aus der Pandemie erausschléissen. An ech menge souwisou, dass dat nach vill ze fréi ass. Ech soen Iech awer, D'Gesetz vum Surendettement ass 2018 gestëmmt ginn, den éischte Februar 2013, pardon, den éischte Februar 2014 a Kraaft getrueden. Just eng Kéier fir Iech do d'Zuelen ze nennen, 2014 goufen et 85 Demanden, 2015 78, 2016 83,

Et muss een dobäi och wëssen, dass sech iwwerverschëlden, dat geschitt net vun engem Dag op deen aneren. Dat ass schonn e Prozess, deen iwwer Joren dacks geschitt. An dofir wäert een déi hei Konsequenze vun der Pandemie eréischt an e puer Joer och da wierklech feststellen, wat d'Iwwerverschëldung ubelaangt. Da fir op Är Fro ze äntwerten, wat mer konkret gemaach hunn am Kader vun der Covid-Kris, fir déi Persounen, déi mat Iwwerverschëldung ze kämpfen hunn, zousätzlech ze ënnerstëtzen. Ech erënneren do zum Beispill un d'Verdueblung vun der Allocation de vie chère, den erweiderten Accès och zu den Epiceries sociallen, dann muss ee soen, dass d'Sozialservicer während dem Confinement hir Déngschter weiderhin assuréiert hunn, déi ganzen Zäiten, fir Leit, déi a prekäre Situatiounen ebe sinn, z'ënnerstëtzen. D'Office sociaux waren op, den FNS war do, den Office national d'inclusion sociale, den ONIS war fir d'Leit do, si waren ëmmer z'erreeche fir hir Bénéficiairen. Och d'Commission de médiation huet selbstverständlech hir Sitzungen ofgehalen. fir dass eng Kontinuitéit an den Iwwerverschëldungsdossiere ka garantéiert ginn. D'Kommissioun weist vill Verständnis a kënnt allgemeng de Leit entgéint, wa si duerch verschidden Ëmstänn manner Revenu hunn. Sollt zum Beispill eng Persoun hir Aarbechtsplaz verléieren an doduerch manner Akommes hunn, kann d'Commission de médiation de plan de remboursement dee Moment dann och adaptéieren. Des Weideren ënnersteet dem Familljeministère de Fonds d'assainissement en matière de surendettement, deen den iwwerverschëldete Persounen e Prêt ka maachen, fir hir Scholde vis-à-vis vun de Créancieren ze konsolidéieren. Dëst erlaabt zum Beispill, kleng Scholden an enger Kéier ze rembourséieren. An am Kader, an deem Kader huet de Familljeministère wärend der Kris eng Demande vun enger Persoun kritt, fir hir Payementer vis-à-vis vum Familljeministère fir eng gewëssen Zäit auszesetzen. A mir hunn dës Demande och accordéiert, fir dës Persoun an der Kris eben dann ze entlaaschten. Dann awer ganz kuerz nach e Wuert zum Volet Preventioun, well dat ass och eng ganz, ganz wichteg Saach, fir ze verhënneren eben, dass d'Leit iwwerhaapt an d'Iwwerverschëldung geroden. D'Sice bidden och weiderhi Coursen a Sensibiliséierungsseancen un, fir iwwert d'Iwwerverschëldung z'informéieren. Déi zwee Servicer hunn de Problem vun der Iwwerverschëldung och ëffentlech thematiséiert, zum Beispill duerch Radiosemissionen, Tëleesemissiounen A si bauen dëse Volet och weiderhin aus. Villmools Merci.